Croeso i fideo Bro 360 ar shwt mae golygu stori yn ych gwefan Fro. Nawr peth cynta sydd isych chi wneud yw mynd i'ch gwefan Fro, Bro Aber 360, Ogwen 360 neu Dyffryn Nantlle 360, clicio ar ych enw ar y gornel top ac yna clicio ar Pen Cefn. Nawr dyma shwt mae Pen Cefn y gwefan WordPress yn edrych a chi eisiau mynd i Cofnodion, Ac yna, fe welwch chi yr holl straeon sydd ar eich wefan Fro chi ar hyn o bryd. Ac fe welwch chi fan hyn bod un stori ddrafft. Bydd eisiau chi glicio'r golygu fan hyn er mwyn golygu'r stori. Nawr te, mae yna gwbl o bethau sydd angen cael mewn stori a un o'n nhw yw penawd eitha bachog. Felly dyma fi'n addasu rhywfaint ar, ar y penawd ma. Yr ail beth yw ma' angen delwedd nodwedd sydd yn y gornel top fan hyn. Felly os ewch chi clic gosod delwedd nodwedd, dewis ych llun os nag oes un yna'n barod, a dyna chi, dyna'r llun fydd yn ymddangos gyda'r stori yn yr hafan wedyn. A'r peth arall sy'n ise yw testun neu rhywfaint o fideo neu glip sain neu lluniau, mae bach o bopeth i gael yn y stori yma, yn y blwch, yn y prif lwch. A'r peth ola sydd angen cael yw rhyw fath o grynodeb o'r stori. Fydd hwn yn ymddangos o dan y pennawd, uh, fel i roi rhyw fath o gyd-destun i beth sydd yn y stori. Felly mae da chi'r pedwar prif peth sy'n angen. Penawd, corff y stori, crynodeb a llun llorweddol JPEG fel delwedd nodwedd. Efalla'ch bod chi am wneud ambell i newid arall i'r stori yma cyn ei chyhoeddi hi. Ond yn gyntaf, ewch i weld sut byddai'r stori ma'n edrych fel mae nawr. Felly pwyswch ar y botwm rhagolwg, a dyma, dyma sut mae'n edrych tasech chi'n cyhoeddi'r stori nawr. Mae'n ambell i lun fan hyn a fan draw, testyn, fideo a sain ac ati. A fanna fe welwch chi y crynodeb wnaethoch chi greu. Felly byddwn ni'n awgrymu bod ddim angen yr un llun yn y delwedd nodwedd a y llun ar dop y stori achos mae'n dyblu lan, felly cliciwch ar y llun, yr ail un, a croes i ddileu honno. A does dim angen wir llwyth o luniau bach ar ôl ei gilydd mewn stori. Um, felly, o bosib yn yr enghraifft ma, byddwn ni'n dileu yr, yr ddoi lun na. A un peth defnyddiol iawn sydd ar gael ar y pen cefn y gwefannau bro yw mae Cysill yn rhan o'r system. Felly cliciwch ar y tic uh, pella yn y blwch top fyna, ac yna ewch drwy'r geiriau sydd wedi uh, tannu lellyn goch i gael gweld pa rai ohonyn nhw sydd angen uh, i newid. Iawn felly jyst cyn gyhoeddi ma' 'na dri peth yy fan 'yn i chi i roi tic wrth bob un. Fformat safonol sydd i'r stori 'ma. Felly rhowch tic ar safonol ar gyfer cymysgedd o sain delwedde a thestun. O dan categori mae'n siŵr mae ffordd o fyw falle'r categori gorau i ddisgrifio rhywbeth fel hyn. Yy felly rhowch tic gallwch roi tic mewn mwy nag un blwch os os o's angen. A wedyn o ran tagie yym Bwriad yr yym opsiwn tagie yw rhoi'r geirie sydd yn ymwneud â'r stori 'ma alle fod hefyd yn ymwneud â straeon eryll ac felly fydde pobl sydd yn gweld y stori hyn yy yn cael ei arwain mlan at stori debyg arall felly yy rhowch y, y prif eirie sy'n ymwneud â'r stori er enghraifft Steddfod a Cader a Barddoniaeth ac ati yn y tagie. Os am olygu capsiwn yy unrhyw lun cliciwch ar y pensil wrth y llun ac yna yym sgwennu'r capsiwn mewn. Ac yna jyst cyn cyhoeddi cliciwch ar rhagolwg unwaith eto a diweddaru'r sgrin i gael gweld sut mae'n edrych nawr. Os chi'n hapus â sut mae popeth yn edrych wedyn rydych chi'n barod i gyhoeddi'r stori. A na ni. Pwyswch y botwm gyhoeddi.